welcome to the second segment ndiri kupfuurira mberi ndichitaura nagogo machabvunga eh, gogo machabvunga is my mother as well she is my mother she is such a wonderful mother and chimwe chinhu chandiri kufarira izvozvi ndechekuti ah, handinyare kuti ndinge ndichitaura navo and eh, ivo kuti ndinyare futi kuti vazive kuti mumba mangu ndiri kuzviita sei nekuti ivo vanotidzidzisa mashoko akanaka ekuti magariro atakatoita mudzimba medu ezvinezvi hatinyare bcause zvavanotidzidzisa ndo zvatinotoita saka zvinonzi mbudzi kudya mufenje ufananyina zvatakadzidziswa namama vedu ndo zvavaiita mumba mavo eh, baba vakatisiya kwete kuti zvanga zvasarudzwa pane vanhu vanogumisidza upenyu hwevanhu panguva tinombonzwa vamwe vachiti ah, yanga iri nguva yamwari yanga iri nguva yamwari ndiri kuona kuti pane sometimes zvinenge zvisiri zvokumboti ndezvenguva yamwari eh, asi kune vanhu vanorwisa upenyu hwevanhu Alright, tisanyogara ipapo nekuti tine zvakawanda zvatoda kunzwa. Mama ndokukumirai muchidimbu. Eh, matitsanangurira nyaya yekuti eh, pane secret ine iripo inofanira kuzikanwa nemadzimai echidiki kuti varume kana vakubuda mumba that means kuti there is something chiri kuitika mungatitsanangurira here kuti secret iyi ndeipi ingaitwe nemadzimai kuti varume vasabude mudzimba Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. nyaya iripo mwanangu ndeyokuti ndino chinhu hwani chandakaroorerwa nehwani kuzomubikira chinguwo chechipiri kuzomuachira chinguwo chechipiri asi pano chinhu hwani chandakanzi aroorwa aroorerwei one murume wacho ndamuroora ndamuroorerei sadza aibikirwa naamai vake kana kuwacha aigona kuwacha ega handiti but pane donzo rakaita kuti murume ati ndakotsvaga mukadzi ndoda kukududzirai pachena kuti chinonzi kuroorwa vana wemazuva ano vanolimita varume wakusangana pabonde nhasi handisi kuzvida handisi kuzvida nhasi hais anombonyarara mune mangwana ndizvozvo pamwe vatogona kuita one week kudomudai mukadzi achivhara kudomudai mukadzi achivhara but muupenyu hwechinyakare hwavarume havafanire kugara wasina kusangana nevakadzi wanozoita problem yokurwara ndava ndikududzirei chaizvo chaizvo yes mama tinoti ndingafare zvikuru kwedu kuchishona kwedu kunonzi kana adaro achaita chirwere chokuzvimba sisi kwedu shona tinoita anenge anzi aita borokufa handiti nokuti ari kushaya kwekuburitsira handimundinzwa anofanirwa kubuditsa kuneve kana wazomona akubuda kunze kumunyima ndiwe handiti kumunyima bonde isisu takarohwa itonzi kana wakutonzi kurwara kurwara chaiko chaiko mana mamwe marwariro okuti pamwe mazuva anga aripo ndinogona kumuudza kuti ndine mazuva angu handiti asi kana zvapera handinomuti ndiri kurwara general ndatomutaurira ndiri kurwara kudai kudai kudai musoro hautadzise kusangana nomurume kurwara nomusoro handiti but iye ndi anenge akuzotoona ega murume kuti ah, body yonzi nange kunyanya kupisa shuwa ari kurwara nechii nomusoro wanhu avo wanonzi varume avo hadzisi mhuka wanozivawo mukadzi wange ari kurwara mukadzi wangu nasara askida right wanozviziva asi chashata mazuva ano kutonyima kuramba kuramba chaiko chaiko aramba kudaro pamwe anogona kumupa mazuva kuti ah, fanike nhasi chipiri ndozotosangana chishanu murume womumba ko yewo uri kupona ne mukadzi kana uchirimita murume yewo uri kuendepi ndokutsvaka taona kuti vana wemazuva ano vari kuti kana vari mumba wanotrusta varume wekusaidi kudarika wemumba handiti one atrusta wekusaidi mazuva iwayo akawanda murume achingogara akanga azorwara futi haachamudi handiti kana yamuona hachisinawo chokuita akurwadziwa apa hosha ikakundira mudzimai saka ndikuedza kusanangudza kuti vanawo mazuva ano kurwara hatirambe unorwarawo uchimuudzawo shamwari miri yanga isikuita zvakanaka anozvinzwa zvino izvi zvongoti kana ukurwara kasakurwara nhasi handisi kuzvida amangwana handisi kuzvida kutopiwa madays wekuti tozosangana kubva nhasi chipiri tosangana kana saturday zvoda iwe i murume womumba akarwara uchazomudai uchazomurapisa he hakuna ndiro kudambudzika ndanga ndichiti inini inonzi sikireti chaiyo chaiyo wanawo mazuva ano sikireti iye hamuna kuroorerwa kubika sadza mumba hamuna kuroorerwa kumuachira makaroorerwa bonde handiti iye ega ndiye anoti ah, ah, asi ndakaneta ah, eh, hamumubvunze futi anenge akaneta ona iyo but isisu vana umazuva ndo wari kuti inini ndakaneta nasakusukusvika why why
mashoko akakosha why atareva aya kuti ah, iwe kana uchida kuti zviro zvako zvifambe ukateerera zvawataurirwa yes chinhu chinonetsa chimwe chatiri kuona pane mashoko acho pane nyaya yatiri kutaurwa namama eh, kuchikoro kune vari kuita is either is a certificate diploma eh, degree doctorate munoteerera zvokuti tauti tinyatsobatisisa ipapa apa apa timba tagazisa apa taura namama zvechokwadi nekuti maexcuses mamwe acho atinoita ari very stupid maybe kana ndikange ndichionawo kuti zvingarevi chinhu here kubasa tinoteerera kuchikoro tinoteerera asi kana ndikange ndazodzoka kumba murume wangu ndiye wanda kupa maexcuses ndazonoita ndanga ndiri kubasa amiri maasonzwisisa pamashoko atawa namama kuti zvinokonzeresei kana iwewe ukange waramba ende vakadzi ivava vamamama chimwe chijama izvo zvamatotaura izvezvo chokwadi maburitsa imimi kuti vakadzi ivavava havarespekte varume vavo kuti ahaite semudzimai mumba but kunze ukoko Hmm. Ah, vanenge vachimira mira zvekuti vanoita vane unhu hwekuti kana vachionekwa kana ungave kumabasa kana kuti hmm. kuzvikoro kana kuti mumaraini mudzinamo muri mudzindufu mumichato mamwe madzimai ane kamwe kabehavior kavanoita kekuti unomumwe murume anoti yowe dai amai ava ndini tenge chii ndine unhu ihoho hmm. but ndogona kuyemurwa nevamwe varume unzi ye dai ndakaroora mukadzi akaita seuyu havasi kuziva kuti kumba kwangu kumba kwangu endeyo varume vakati vakanyarara vazhinji vacho veduwee havatauri vanongonyarara iwe nekuvharira vharira madzimai avo vachingotaiwa zviri kufamba zvakanaka izvo zvisiri kunyatsa kufamba zvakanaka saka madzimai handizivi sekuteerera kwamunoita muchizonzi ezvina ane certificate muchiita muchiendza ane diploma ah, ezvezvo akuita degree i think the same thing that applies also in your marriage unoita uchikwirira uchikwirira waroorwa wanga usiri kuzviziva kuti zvinoitwa so isisu some of us weare very lucky we've got a mother anotitsanangurira kuti aiwa apa panoitwa so vanangu apaita so saka kupunzika kwedzimba dzedu kuri mumaoko edu and even in the bible zvakanyorwa kunzi mukadzi benzi anopunza imba yake nemaoko ake saka amen vane nzeve vari kunzwa handisa kuwedzera zvakanyanyisa tinoda kuti tinzwe zvakawanda from mama mama ndinokutendai zvikuru nemashoko akakosha amatisanaazivo ndodaira nokutenda chaivo kuti vana vamazuva ndo vari kupusa dzimba dzavo mm-hmm. ende ndo vari kutuma varume vakutenda wohuri ndo vari kutovatuma wafosa murume kana achida mukadzi wake mumba asi iwo wakadzi wacho ndo wari kuda kuti wabude kuenda kunze no nyaya iyo ah. mumba chete yes and vamwe venyu munogona kuti ha vari kutaura zvinonyadzisa asi kuita zvekutaurwa kechinhu chiri kukorektwa anzi kwanyadzisa but kuzviita zvinhu zvonyadzisa zvekuti nhasi munoindi nevana vangu two kuswera mangwana zvanetsa vamugabe vanoshedzwa woonekwa mwana wekutanga haazi vavababa vamavasi vemurume wangu wechipiri is excluded amene kuti muri kumbozviona sei zvinoita here indakarorwa musha mandarorwa mangwana vana havasi vemo kune mumwe anotorwadza zvechokwadi akazoti akuda kutofa vana vacho vakura kune vazukuru baba yavo ndipo vakazoziva kuti eh, mukadzi ndiye anga kufa Eh, pakuzoseka nonzi baba havasiri vangu vari vana eh, baba vevana ivava mm. vakuru vatone mm. vazukuru kwatone zvizukurugwi chokwadi mai vakuda kufa ndipo vakazotaura izvo saka ndo nyaya yataurwa namama ende ndokwazvinoenda ikokoko saka madzimai ese let's give peace to our husbands chinhu chakarongwa namwari zvakanzi isusu tiri vabatsiri saka ngativabatsirei nenzira yakanaka e, mama e, eh, matsanangura nyaya yekuti matii mimi e, baba vakashinhirwa e, vanga vari mutyairi ende eh, ndinonzwisisa dino, kuti vaityaira rori hombe e, mazuva avakanga vatyaira rori hombe it was a big position yekuti kana munhu achityaira rori hombe ndosaka paye pamwe ndofunga pakatoitwa jealous havasi vese vaikwanisa kuti vadrive marori iwayo saka matimi midai makanga musina kuenda kun'anga pamwe pamwe eh, dai maienda kun'anga pamwe zvingadai zvakabatsira hachazoti n'anga dzaizobatsira kuti pamwe dzaizototaura kuonesa n'anga kana maprofita oonesa kuti a ah, imimi ndiri kuona mushashinirwa zvakati mukaona mapiwa chakati musadye saka paringagadziriswe sei nekuti even nhasi unouyu izvozvo izvo zviri kuitika kuti kumabasa vanhu vanoitirana majelasi nenyaya dzemapositions
mazvita inini hangu chandakararamawo nacho muupenyu hwangu kubvawo ndichiri mudiki mumba mai mai vangu nababa vangu takangokura tiriwo kunzi tironanata shuwa pawakauya wakatobva kubasa masix o'clock but vachipinda umba wavo ndoti uri kuona vanhu avo uri kuona vanhu vapi handisi kuvaona zvikanzi kuona nopawindo pamwe waitovhara nomakita nditora gobesi wachivhara kudai kuti ndiri kuvharira vanhu vakite wari kuda kuuya mumba muno ndobva ndavati ah orit akapinda mumba bva ndanamata iwe ubva wandisvikira ndiri kunamata zvikanzi kutonamata hausi kuona vanhu vari kuuyawo ndikati hazvina mhosva ndikati rega ndinamati handiti emu yangu yanga iri kuti mwari chete wachandibheki nawo handiti ndobva wazouya kuharare tanga tiri kumusha bva wazouya kuharare kuno wauti ndakotora mari yerendi kumba ndobva wakazosvika kumba kuyo wakaona waenda kwamachipisa ubva wangweva wari kuteerwa nevanhu vaya ndobva wakabva wahwisana nani nemunhu anga ari chiremba mudhokota pamachipisa ubva wahwisana naye ndo masungirwo awakaitwa kuti wazosvike kusungwa nemapurisa ini ndakasipira zvekutonzwa kuti ndo zvako but kana tigere mumusha mudikani handina kuzviita ndega ndakaudzawo hama dzawo handiti ndosoko rauya iri kana pawairwara tiri kumusha koma wacho ndakamuudza but havana kana care kana kufungawo kuti todini kana kudini svikandati nina imbohendei kuchipatara papiwa mapiritsi handiti ndiri kuedza ndiri ndega handina kana akandibatsira kusvika zvazosvika papoint ipi iyoyoyi yekuti wazosungwa kuti waende ipi ndawai mutauni manga musati mane nhingi maomamama ngati machiko okuchengetera mapenzi manga musati maa saka bva watoka bva waendeswa kubulawayo handiti izvozvo ndakanga ndichingoti mwari ndini munoziva handina kana kuti ndakaedzesera kudini kana aiwa nemapiritsi andakaenda nawo kuchipatara zvakarambawo hazvo asi handina kumwe kwandakaenda ndakaenda kuchipatara kusvika zvizosvike kuti watoenda kuna mai ndaa ndichingoti mwari mwari ndimumuziva nekuti kana iwo pachezvo vanga vakutozviziva kuti vakandiona ndapinda umba ndiri kunamata ndozvataiita ndikange ndanamata ndapedza zvikanzi vandonamata hakukuzoona vanhu wayo watouya ndikati hazvina mhosva asawa mumba havapindi vanoperera ipi koko kunze iko mumba havadini ende wanga waakuzvinzwisisawo kuti shuwa vanhu mumba havadini havapenyu kana ndikawaona hangu panopawindo kudai asi mumba havadini ndo mwari paakandigonera imba hmm, aiwa mwari hatirege kuvatenda mwari vanotirwira ende mwari vanoita zvinhu zvavo nenguva yavo isusu tine zvedu zvatinoronga asi mwari ndovanoti vanopa kuguma ndo vane decision yekuti izvi zvichapfuurira mberi here kana kuti izvi hazvipfuuriri mberi ndivo vanoziva pekutangira nepavanotigumisiira asi tiri kukurudzirwa kuti zvese mune zvese zvatinenge tichiita tinofanira kunge tiri tichizvisa kuna mwari tichinamata ngatimborega tisarege kuvimba namwari mwari ndiye anoziva zvinhu zvaanoita uye achizvitirei mukati meupenyu hwedu Eh, chimwe chinhu mama makataura imimi makambotaura nyaya yekuti muromo e, unopunza zvinhu zvakawanda muromo unoparadzisa zvinhu zvakawanda e, tinofanira kudzidza kuti muromo wedu tinofanira kugara takauvhana imbotitsanangurira nyaya yemuromo maipiro awakaita
muromo chawakashatira unogona kutaura manzwi anogumbura munhu unogona kuburitsa inzwi rinofadza munhu saka ive pamunenge uchitaura nemunhu secha wega kuona kuti wedhi iri ndiri kuritaura munhu ari kurifarira here handiti wedhi iri ndiri kuritaura riri kumugumbura here mamwe mawedzi mazhinji fanike ari kuita nawo mazuva anaya nemashamwari shamwari wanoshamwaridza vavo anogona kunge ari kupihwa manzwi akanaka ivo ari wokuputsa hayi bvazodai bvazodai manzwi andiri kuyataura aya akafanana nevoice ndiri kutaura kana nemwana mwana haadi kukwidziwa voice mwana ndiri kumudziidzisa handiti ka ndidziidzise ndomudziidzisa neinzwi raachabata muupenyu hwako kusvika narini mamwe mawedzi atinotsiura nawo wana anotodemba kuti kuti ndimai vangu here apa vakutaura mawedzi iwayo handiti ishamwari yandiri kutaura nayo adawo kubatsirwa but ndinotosecha kuti shamwari yandiri kutaura naye wedhi achagara naro mupfungwa here richiomubatsira kana kumusimbisa anditi mawedzi anokosha ndiwe unafanirwa kuyaziva muupenyu hwako wedhi iri rinokosha wedhi iri anofanira kuriburitsa anditi mama ndinzwa ndaramba apa kuti zvimwe zvinhu zvakadzika dzika handifanirwo zviburitsa handiti ndikuzvionaka kuziva kuti ndiri kutaura panani handiti ka saka inini hangu pandiri panapa mwari akandipawo chikomborero chero mufamily mandakarohwa kubva kufa kwakaita murume wangu handina kana one day randakapopotedzana kana namainini kana namaiguru ndikasvika vachinditaura so maswera sei maswera sei ndofuura vandoenda handizovabvunze kuti inga manga muchibva manditaura manga muchitaura muchiti handina nguva iyoyo achandibvunzira ndimwari handiti saka uyai tilimite mawedzi kundotaura taura kubatsiri ukarinzwa ranzi mai machabvunga manga muchinzi zvakati zvakati richengete the end yacho richabuda chete handiti vamwe tiri kuzvisimudzira mhepo nokutaura taura handiti kutaura nozvimwe zvandisingafanirwa kuti nditaure tiri kuzvisimudzira mweya tiri kurarama munyika ine mweya nemhepo handiti mumadzinza mweya irimo munyika mweya irimo but kana ndichitaurisa taurisa so zviya izvi ndinodaidza mhepo dzichiuya muupenyu handiti dzimwe dzenguva ndakuzotoona kana mwana haachaiti zvakadaro kana mwana akudai kana ndiyo wakuda aiwa ndakazvidaidzira mhepo nomuromo ngandidzidze inzwi rokutaura pamunhu ngandidzidze kana kubatsira chaiko kubatsira munhu chaiko ndofunga murooro wangu pandakaya pandakamutaura kuti ndaisiva meseji nomumwe murume nomukadzi handiti murume nomukadzi ava vanga vasingabatirane mafoni mama handiyo nyaya iri kunetsa kumba moziva kuti mukadzi uya akazobudisa achiti panguva yandinenge chida kuti ndisangane nomurume ndichikuona gurupu rowanhu warume wandisingazwisise ukagoregerei kutaurira murume wako shamwari panguva yatinenge tatiiyai ndiri kuona zvakadai zvakadai zvakadai ukagoregererei handiti ndokubatsirana kwandanga ndichitaura kuye kuti munobatsirana muri vangani muri wai chakunetsa kana ihope shamwari hanasi ah, hope dzandarota hadzina kundiitira zvakanaka ndarota zvakadai zvakadai zvakadai kana muri wokunamata mobva matonamata ipapo hope idzodzo handitika muri kutodzinga hope but vana vemazuva ano handakumbira ah, kuna mwari manzi ngaaite mashoma kurerutsa manzwi handiti nekudzikisa hana voice is dangerous voice kukwidza voice kuya uku ini kana mwana wangu wandakakudza ndandega wangu hapana anoziva kuti ndakarowa mwana wangu handina ndotora ndopinda naye mumba zvawaita izvi wazviita sei zviita sei kana ndiri wokurowa ndomuroera mumba kwete kuti vanhu vachiona unozvidaidzira tsvina muupenyu hwako nemhuri yako saka zvese izvozvo zvandiri kuti manzwi manzwi imi munotoano neinzwi ramunosefa kuti ah, irega ndiritaure kuna vana munotoriona rakakunakirai handiti iwo wasati wariona kuti rakawanakira asi mukawataura kuti ah wazongotaura hako izvo zvazvisina kundiitira ah sorry hako wena ndandangozvitaurawo ndichifunga kuti zvinokuitirawo zvakanaka handiti mumba chaimo vanhu havachapanana masori ndiregererewo mudikani ndapotsapa ndatadzapa izvozvo zviri kukanganisa mudzimba kana wedira anotaura haazvizive kuti wedira ndiri kutaura kumurume wangu kana kumwana wangu riri kumunakira here kana kuti harisi kumunakira handiti wana wenyu wayo wakura wakura zvawaita zviyezvi muri kushaudhana bhiri ari apa murume nemukadzi muri kutokana ewa bhiri anofunga kuti mumwe mari anonzwa kuti muupenyu hwake matomusungawo upenyu hwake handiti saka ndiri kuedza kuda kana kuri kunzwa voisi rokuda kutaura taurai zviri pasi pasi muriwai batsiranai muriwai tauriranai muriwai wamuri kuda kuti vanzwa vanozokuitisa ichi ah, saka ndo manzwi andinodii inzwi chairo chairo rinogona kuuraya munhu inzwi iwe uchiti ndataura ngatisevhei manzwi mawedzi okutaura kana ndiri kubatsira ndiri kubatsira zvakafanana nevanhu ukaenda pana mose eh, mazoita chiva kuti mabva mazovauraya why auraya awaona ibaba ndiya handiti wasiya watodyara mudzi yakaipa musha kuchema bedzi kuchema bedzi igona kuchema nai mari mabva mandiurairaini nai mari aiwa aiwa ndinodurura musodzi ndonyarara ndochema zvapera ndiwo manzwi andiri kuedza kutsanangudza handiti kana kuenda pabhoho vazhinji anotobva pabhoho ipapo aita muro munhu miro munhu miro munhu wani but kuti anyarare hazvigoni handiti dai kuri kuti vanawo mazuva ano ngatikumbire mawedzi kuna mwari mwari ndiyo anotipa masoko kana ndikagumbuka asi mwari vanondipa mawedzi okuti nditaure kana kwomubvunza munhu wacho mwari vanondipa nai mudikani kuzvazosvika sei kuti zvisvike papoindi yakadai nai mudikani ko ndanyanya kutadza ndinobvunza newedi from god ndo zvandine ziva ini hmm.
ya ndinotenda zvikuru nekuda kwenguva ndinoziva vamwe vanenge vaine mibvunzo eh, kana inini ndaigona kuita mibvunzo futi yandaigona kuvabvunza asi nekuda kwenguva dzedu regedzai timboti zvishoma zvatadzidziswa izvozvi tikambozviita put into practice toona kuti izvozvi zvinotisvitsa papi just last statement yavakanditaurira inini pakutaura panyaya yekutaura yavanga vachitaura iyi tinoziva kune vanenge vachiri kutaura kuzvisiya ndofunga zvinogona kuda kuti netsei haikubva wangoti gwi izvozvi asi wakakomborerwa kana uchikwanisa kuti ubva watongoregera but toziva kuti zvinenge zvichirimo zvine chijairira but mamwe mashoko andakataurirwa namama wangu vakanditi mwana wangu ukaona wataura zvakashata wana nguva yekuti wagara pasi Unyasofunga zvandataura kune mwana wangu Billy zvinoita here? Zvamubata sei? ari kuzozvinzirwa sei ramangwana nemwana wangu zvataurwa namama zvichange zvakamira sei nokuti kana angofunga kuti mama wangu tiri kupa here what picture we giving to our kids or our children nekuti ndikamutorera mazishoko ekuti paari munoziva ukataurwa wed risingaite unofunga watove neconfusion saka pauri whenever youare thinking about your mother uri kungofunga mashoko aya ndoatanga kuekowa munzeve dzako saka mashoko andataura kuna baba wabhili paya paya saka zvinoita here tataurirwa zvese zvatsanangurwa but mama vakati wana nguva uti mwari ndakanganisa handiti ndozvimwe atofanira kutaura mm. kunamata kuna mwari mwari ndakanganisa ndiregerereiwo handisi kuzvida saka ukaona nguva yekugara pasi wayasozvibvunza kuti zvaita here zvandaita zviya ndazoona bababili vangosumuka zvavo vakaenda asi iye vanozvinzirwa sei kana ndazviona ndonokumbira ruregerero hanzi tigoone kukumbira ruregerero veduwe mama ndoda kukutendai zvikuru matidzisa zvinhu zvakakosha eh, zvaakwatiri isusu kuzvigamuchira kana kuzvisiya and its very simple kuti kana nda kupindura bababhi nemashoko akashata aya ndobva ndanyarara hazvina handina chandinombobva ndinototanga kugarisana nemurume wangu zvakanaka uye mumba munenge ichinakidza mumba ngamufare marriage haina kurongwa kuti vanhu vaite mabambo kurwani kutukana nekudi marriage yakarongwa kuti muite vana venyu movaka misha yenyu muchishanda pamwe chete hapana anoti uyu mari ndinira yakawanda isu vakadzi tisu tine izvozvo ini yaku ndinira yakawanda inina ndobva ndazoenda kwataurwa namama kuya mwari yatitiri nyasha tigarisane zvakanaka mamarriages marriage yakanaka zvikuru chikomborero nyaya yakarongwa namwari saka tinokutendai zvikuru vaviewers eh, rambai muchiteerera zvirongwa zvedu zviri kuteera tinosangana zvekare mune imwe episode thank you so much thank you mama thank you